Белем алып, шул менә укып, үземә профессия алгач, инде менә шушы туган Камага килдем, шушында урнаштым. Габдулла Тукай исемендәге китапханәдә эшлимен. Бүгенге көндә инде бала декрет ялдамын, бала белән әле утырам өйдә. Һәм менә шу өйдә утырганда вакытымны бушка уздырмыйм. Бала белән дә йөрибез. Менә шулай курчаклар бәйләп, кул эше белән бик актив шөгыльләнеп, үземнең яраткан шөгылем белән Э, шөгыльләнеп өйдә утырам инде. Альмира, ә менә бу шөгыль белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз? Бу шөгыль ул бәләкәйдән үк килә инде. Әниемә зур рәхмәт әйтәсем килә инде. Э, шул әнидән күреп ул инде башмаклар бәйли бит инде элек башмаклар бәйлиләр иде. Шул аннан күреп менә шул беренче тапкыр энәләр тотып кулга шуннан башланып китте дисәм дә була инде башмактан. Хәзер инде аннары үсә-үсә төрле салфеткалар, Киемнәр, баш киемнәре дә бәйләп карадым, төрле эзләнүләр белән эзләнә-эзләнә, менә шушы курчакларга мин тап булдым интернетта инде. Һәм менә шул хәзер ничә ел инде хәзер курчакта гына инде курчаклар гына бәйлим. Ә бүген без телевизор караучыларга э, нәрсәләр күрсәтәбез, нәрсәләр эшлибез? Без бүген э, мин мин таныштырып китәсем килә шушы менә шушындый, шушы курчаклар ясау ысулын бәйләү инде аларның уже әзер төрле өлешләре. Без аны җыю иң авыр өлеше диясем килә. Бәйләве авыр түгел, ә җыю, аны ниндидер формага китерү, аңа ниндидер эмоция бирү, бизәндерү өлешләре иң авыры инде ул дизайнер булу. Дизайнер булып уйный балабыз инде. Шуңа менә җыю өлешен күрсәтәсем килә. Менә куллары, баш киемнәре бар. Һәм шулай ук инде берәр муенына матур берәр шарфмы, берәр инде яулыкмы бәйләрбез дип инде өметләнәм. Һәм битен инде ясасы булачак безнең. Әйдәгез, башлыйк алайса. Башлыйк. Әйе.
Менә курчакларны бәйли башлаганда инде менә мин таныштырып китәсем килә инде әйтеп китәм. Иң беренче менә шушылай бәйли башлыйм, менә бәйли торам, эченә тутыра торам бит инде әйберләрне тутырып. Менә шушындай форма барлыгы килә. Аяклары, гәүдәсе, башы. Ә инде схемасы сез интернеттан калды. Әйе, схема менә интернеттан алдым. Рәсемнәре бар инде аның. Теге уже күреп торабыз без аны нинди ахырда нинди результат буласын инде. Әйе, нәтиҗәсен беләбез. Шул төсләрен генә үзебез сайлыйбыз инде. Шул менә безгә нәрсә кирәк булачак? Бу инде менә монда шул энәләр, ыргак. Без башлап җибәрәбез. Менә шул энә белән җеп, шушы үзе бәйләгән җипне алам инде мин. Чөнки менә тексәң, кулларын мәсәлән былай тегәбез бит инде. Теге төсе аерылып тормасын өчен инде. Һәм инде иң беренче нәрсәне күз алдында тотам инде мин менә курчак бәйләдем дә ул бит бала уйнас әйбер уенчык булачак шуңа алар бик тыгыз тегеләргә өзелеп баланың авызына кереп балага зыян китерергә тиеш түгел тик шатлык кына китерергә тиеш дип инде дигән чыннан да шулай әйе шуңа менә
шул тегә башлыйбыз инде тегү инде ул Шулай иң беренче, беренче нинде теге әйберләрне яшереп, күренмәсен дип инде ничек кайда күренер инде. Менә шулай итеп тегә башлыйбыз инде. Иң беренче менә шулай кулларын тегеп чыгабыз. Һәм кулын тегәм дә сезгә дә икенче кулы сезгә. Әйе. Кемдер инде мәсәлән кулларын теккәндә теге энәләр белән иң беренче казап чыга. Теге туры булсын. Туры булсын инде. Мин инде менә шушылай Бер күз белән генә карап инде. Ничектер энәләр белән миңа уңайсызрак дигәндә инде. Нинди материаллар кулланасыз? Материалга килгәндә инде мин э, менә ул балалар өчен уйный торган әйбер булгач, тик балаларга ярашлы гына материаллар карап, ну элек инде төрле магазиннарда элек бик бәйләү юк иде бит инде хәзер генә модада була шипха күп ул хәзер күбрәк интернеттан заказывать итәм инде мин шулай итеп алып почтага барып алып кайтабыз инде җепләрне җебе дә эченә менә болай тутыра торган мамыклары да шул балаларга ярашлы аллергия булмаслык тәннәренә кызыл тап чыкмаслык итеп шуларны сайлап алам шул менә күзләрен тегә торган әйберләрен дә тыгыз итеп тегеп баланың авызына кереп инде зыян килмәсен өчен дип Бөтен яклап та гел балага ярашлы итеп уйланылып ясала инде барысы да. Әлмирә, сез инде кыз бала үстерәсез, әйме? Әйе. Менә ул ничегрәк менә бу уенчыкларны яратып уйныймы? О, ул уенчыклар инде безнең хәзер тышка да чыга, без аларны үзе төшен чистарт кына төшен дә чистартабыз, офилар да инде. Ул менә бу курчакларның шул ягы рәхәт. Менә бала чага уйный да, алар бит инде теге чүпрәк җептән булгач тиз пычранып бит инде э, теге ни микроблары да булырга мөмкин иә, бит иә. инде шуңа аларны кер юу машинасына салып мин әйләндереп кенә алам кире үз формасына кайтарырга бик җиңел аларны без аларны инде ничә тапкыр юылганыбыз бар инде без аны һәрбер атна саен дигәндәй почти юабыз инде формаларын югалтмыйлар әйе әйе чөнки аның менә бу эченә тутыра торган мамыгы теге тыгыз итеп тутырсаң инде ул нык итеп басып та торалар алар шуңа Ул яктан рәхәт шунсы бар. Бик яратып уйный ул аларны, бик озак инде ул теге берсе белән уйнаганчы, икенчесен бәйләгәнче йолыкмыйча инде ул йоклаганда да кочаклап йоклый. Нык ярата инде. Ул бәләкәй чакта да төрле кәефләре була бала чаганың. Елаганда да кочаклап елый инде ул аны. Уйнаганда да кочаклап уйный шунда. Чын дустына әйләнә инде. Чөнки мин ул кызыма бәйләсәм инде бөтенләй бөтен назымны бәйләп биреп бәйлим бит инде. Шуңа Шул да сизелә, сизәдер димен инде. Әнинең назы сизеләдер дип уйлыйм инде. Әлбәттә, әлбәттә. Ә образларын ничегрәк менә образларын тудырасыз?
Образ э, мин инде менә шул схемалардан карап бәйләгәч инде ул ха күренеп тора бит инде. Ахырда ничегрәк буласын бит инде. Шуңа ну теге яхшы кәеф белән бәйләргә кирәк. Әгәр дә инде кәефең юк икән, ул ошак берничек тә бәйләнелми дә, ул бәйләнсә дә Ничектер усал чыга ул. Алай булганы бар аның. Мин ана бер-ике көннән соң карап йөрим, йөрим, ошамый бит инде. Кире сүтеп, ну, битләрен инде. Кире тегеп куям, кәефем әйбәтләнгәч. Ул инде ул елмаеп, нурлы булып басып тора. Инде шуңа кәефтән дә тора. Шуңа ни, яхшы кәеф белән гел эшкә тотынырга кирәк. Димәк, барлык җан, җылысын биреп ясыйсың без. Әйе, әйе, ул чөнки алар минем өчен барсы да тере, алар минем өчен теге Бала кебек дим инде. Мин бит аңа, ул бит минем тормышымның бер өлеше булгач та инде шуңа алар минем тиреләр. Шуңа мин аларга бөтен назымны, бөтен теге кайгыруларымны, сөюләремне бирә-бирә бәйлим инде. Шул менә шундый ниләр килеп чыга. Менә берсен тектек. Так, сез дә тегеп карыйсызмы соң? Менә икенчесен.
Әкрен генә эзләгез.
Әле шуны кулып.
Ә карагыз, менә бу яктан инде без генә чыгарым.
Ул теге үз төсендә булгач бик күренми дә инде. Шуңа үзегездә чикле уңайлы. Җебе уңайсызрак инде тегергә әзрәк. Теге мондый кәтүк җебе генә булгач. Так, бу әзер хәзер генә чыгабыз. Һәм үзем дә җибәр, ха яшәргез бездән ыргак белән яшәргә буламы? Аһа. Бу яктан алам инде. Әй, әй.
Килеп чыгам. Чыга бугай.
Менә сез дә бер өлешегезне кертәсез хәзер аллабирса. Менә күбесе сораганнары да бар. Ни өчен аларның авызлары юк, күз генә диләр инде. Әйе. Менә мин дә шул башта мин бик аңлап та бетерми идем. Менә хәзер үзем әни булгач инде күрәм бит инде. Әйткәнемчә, менә баланың да төрле кәефе була. Ул зурлар кебек аларның да төрле кайгылары, төрле кайгырып Мәсәлән, инде ул көлеп торса, курчак, ул бит елаганда аны кочаклап елый, ә курчагы көлеп торгач, ничек инде ул чын дус көлеп торырга тиеш. Шуңа менә аларның авызларын ясамыйм мин. Ул менә бала үзе карап, үзе аңа эмоция уйлап таба инде. Бала шуңа менә шын дустына әверелә инде ул. Э? Хәзер әндәбез, яшерәбез аңа ниләрен. Куллары хәзер әзер, менә без инде аны мин шулай әкрен генә эзенә бәйлим инде.

Анда теге фотоларын да җибәрәләр, балалар кочаклап, урамнарда йөргәннәрен күргәч, ул менә курчак басып кына торса, ул мин битән бәйләр бәйләгәндә инде уйнар өчен дип бәйлимен. Әйе. Ул теге матур гына чиста гына басып торса, миңа ошамый. Алар менә теге тавшалып, селкенеп бетеп өзелгәнне дигәндәй булырга тиешләр. Менә шуларны күрсәм, миңа теге кемдер әйтә, күпме хезмәтең әрәм була, син бәйләп утырасың, ә ул шунда теге тавшалып беткән диләр. Ә мин Киресенчә, әйе, шатланам гына, чөнки ул балага кызык, бала ярата аны. Тавыш алгач, инде ул, димәк, теге баланың күңеленә үтеп кергән дигәнне аңлата, әйе. Баш киеме дә әзер безнең, куллары хәзер. Һә безнең инде бите кала. Күзләрен, битләрен әзрәк кызыллык җибәрсәк тә инде һәм муенына беренче ясыйбыз инде. Әйе. Шул менә шулай ук инде. Иң беренче мин аны нык итеп Теге мамыгын ук эләктереп тегәм мин бу күзен теккәндә, чөнки теге бала тартып алып өзмәслек итеп инде. Менә болай хәҗипне тартып карасак, ул чыкмый да инде безнең. Шул менә хәзер белә безнең әзер дисәк тә була, менә колаклары, башлары, куллары әзер, битләр, күзе әзер. Хәзер инде безгә әзрәк Оялчан бит ясарга кирәк бит инде. Аның өчен инде хәзер куеп торам инде. Менә шундый кызыл тел, румяна кебек әйберне әзме? Сертәбез, димме? Әйе, былай тидереп тидереп кенә алам. Пс. Менә бит румяна нәрсәгә дә куллану була икән. Тидерәсме үзегез? Менә да эзе бар аны әзрәк. Әз-әзме, җиңелчә генә итеп. Ага. Менә хәзер безнең инде оялчан гына сарык костюмында бер кыз бала булды. Хәзер безнең инде калды кызлар бит инде ул матурлыкны ярата, бизәнүне ярата, шуңа менә муенына берәр шарф кебек әйбер бәйләп куябыз саргак белән.

Менә курчагыбыз әзер булды безнең. Искитмәле бал турбызы. Әйе.
Һәм инде менә балага уйнарга гына, тапшырырга гына. Әйе.
Эльмира, сезгә шундый эчтәлекле һәм файдалы мастер-класс өчен бик зур рәхмәт. Шундый матур курчаклар яса балаларны сөендереп шатландырырга язсын. Сезнең үзегезгә дә зур рәхмәт. Менә минем иҗадыма болай